Ai am y meiau i, dioddefodd Iesu mawr. Y ddaeth yn grym ei gariad ef, o entrych nef i lawr. Dyna eiriau ein emynydd, a dyna'r cwestiwn y dylen ni ei ofyn yn ystod tymor y Garawys, Wrth inni gymeryd amser i edrych arnom ein hunain, amser i fyfyrio pa fath o Gristion ag yr ydym ni, gan hefyd, wrth gwrs, fod yn ystyrlon o'r cyfan sydd yn digwydd yn ein cymdeithas ac yn y byd o'n cwmpas. Mae'n amser dyrys. Gydag arweinwyr cenhedloedd ein byd mewn trachwant, Ac am ddinistrio a chwalu bywyde ag eiddo, er mwyn ennill i'w hunain diroedd nad oedd i'w meddiant hwy. A'r cwestiwn rwy i yn amlach na heb yn ei cael ei ofyn, lle mae Duw yn hyn i gyd? Y groes yw'r ateb. Gan fod yr Arglwydd Dduw wedi aberthu ei unig anedig Fab ar groesbren drosom ni. Felly, ai am fy mwyau i, dioddefodd Iesu Mawr? Mae'r Arglwydd Iesu yn dioddef heddi gyda'r dioddefwyr. Ond faint sydd yn wir yn adnabod y Crist croeshoeliedig yn ein cymdeithas ni heddi? A beth mae arwydd y Groes yn ei olygu? Tystion i nifer, dwi'n siŵr, wisgo arwydd y Groes o amgylch eu gwddf, gan ddangos yn eglur i eraill mai tystion i'r Arglwydd Iesu Grist yr ydym, fel drwy ein bedydd sanctaidd, ar gychwyn ein taith i ddilyn Iesu Grist, yr wyf yn darlwyddo ag arwydd y groes. Yna fydd gennyt gywilydd o gydnabod i groes ein Harglwydd Iesu Grist. Ni welir y groes yma gan neb sydd wedi ei selio ar dalcen baban neu odolyn gyda dŵr sanctaidd. Ond ni fedrith neb ychwaith dynnu'r arwydd yna oddi ar yr unigolyn a gyflwynwyd ar gychwyn taith bywyd y Cristion. Mae lawer yn dweud nad yw yn 'cŵl', yn ôl y term, i fod yn Gristion heddi. Ond wedwn i, wrth gael y fraint o fod wrth ochr pobl pan mae bywyd yn anodd, fod pwyso ar Iesu. Dyma gryfder, sydd yn dal y pwyse i gyd. Drwm yw'r groes os oedd rhaid ei chario ar ein ben ein hunain. Ond o gofio geirie Efengyl Ioan, ym mhennod y bedwaredd ar bymtheg, ac yn cychwyn ar adnod y ddwy ar bymtheg, y clywn y geirie yma. Felly, cymerasant Iesu, ac aeth allan gan gario'i groes ei hun, i'r man a elwir Lle Penglog, Yr iaith yr Iddewon, fe'i gelwir Golgotha. Yno croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat y deitl a'i osod ar y groes, Dyma'r hyn a ysgrifennwyd, Iesu o Nazareth, Brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn, oherwydd yr oedd y fan lle croesoeliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ysgrifennu yn iaith yr Iddewon, ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai prif offeiriad yr Iddewon wrth Peilat, Paid ag ysgrifennu Brenin yr Iddewon, ond yn hytrach, Brenin yr Iddewon wy fi. Atebodd Peilat, Yr hyn a ysgrifennais, a ysgrifennais. Felly, beth medde Efengyl Ioan? Ac aeth allan gan gario'i groes ei hun. Ond yn yr efengylau eraill, mae 'na gofnod fod Seimon o Cyrene wedi helpu'r Iesu i gario'r groes. Ond yn efengyl Ioan, mae e'n cario'i groes ei hunan. Yn cario ein baich a'n beie ni. Cyflawna'r gyfraith bur. Cyfiawnder gafodd iawn. A'r ddyled fawr er cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Dioddefodd angau loes, yn ufudd ar y bryn. A'i waed a uwch y galon fu, yn lân Fel eira gwyn. Croeshoeliwyd yr Iesu ar fryn Calfaria, yng nghanol ddau leidr, ac hyd yn oed ar y groes, roedd yr Iesu yn estyn maddeuant i'r lladron, y rhai oedd naill ochr i'r llall ohono. Fel eto a roddwyd yn Efengyl Luc, O Dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. Edrychodd yr Iesu hefyd yn ostyngedig ar Mair ei fam. Wrth iddi orfod tystio i oddeuo ddefaint ei mab, Nid oes yr un fam am weld ei phlentyn yn dioddef, ond yn ymyl croes yr Iesu, yr oedd ei fam ef yn sefyll, gyda'i chwaer, Mair, gwraig y Clopas, a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam, A'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, Wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, Dyma dy fam di. Roedd yr Iesu am sicrhau fod yna ofal dros ei fam. Ac yn od oedd yr olygfa yma o'r dioddefaint ar y groes i'w lleddfu ar ei phen ei hun. A mae hynny yn wir heddi i bob credadun. Nad yw'r Iesu yn gadael i ni ddiodde ar ein pennyn hunain. Mae yn cario'r groes trosom. Dim ond i ni gredu ynddo. A dyna'r dysteb a welwn hefyd yn Efengyl Luc, fel math y canwriad. Pan llefarodd, Llefodd Iesu a llef uchel. O Dad, i ddwylo di yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd. Chan ddweud hyn, bu farw. Pan welodd y canwriad hyn, beth oedd wedi digwydd, Dechreuodd o gyneddu Duw gan ddweud, Yn wir, dyn cyfiawn oedd hwn. Ond os edrychwn ni'n Efengyl Marc, mae geiriau'r Canwriad yn ergydio fwy fyth. Yn wir, Mab Duw oedd y dyn hwn. Cadarnhawyd gan yr arysgrif ar y groes pwy oedd yr Iesu yn ôl gorchymyn Pontiws Peilat, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Ond fel y canwriad, Boed i ni adnabod yr Iesu am bwy yn wir yr oedd, y Meseia, Mab Duw. Tybed felly beth mae'r groes yn ei olygu i ni? Pan fyddwn ni ar groesffordd bywyd, da ni'n chwilio Ac wrth chwilio, gobeithio ein bod ni'n darganfod fod yr Iesu yn ein harwain ar ffordd gwirionedd, ffordd y bywyd. Y Groes, ar gychwyn ein taith gyda Christ, drwy ein bedydd a arwyddwyd ar ein talcen. A'r Groes. sydd yn medru ein llethu o bryd i'w gilydd ar daith llwybr bywyd. Ond y groes a orchfygwyd a choncrwyd gan yr Iesu, er mwyn i ni gredu tu hwnt i'r groes, sef bywyd tragwyddol. Gan gloi gyda geiriau Elfed, Draw, draw ymhell, mae gwyrddlas fryn, Tu fas i fur y dref, Lle'r hoeliwyd Iesu annwyl gynt, O'i fodd i'n dwyn i'r nef. Ni wyddom ni, ni allwn ddweud, Faint oedd ei ddwyfol loes, Wel, credu wnawn, mae drosom ni. Yr aeth efe i'r groes. Bu farw, er mwyn maddau bai, a'n gwneud bob un yn dda. I ni o'r diwedd gael y nef drwy'r gwaed a'n llwyr lanhau. Nid oedd ond un yn ddigon da i dalu'r prydwerth dyn. Ni allai neb ddatgloi y drws i'r nef ond ef ei hun. Fe'n carodd, do, yn annwyl iawn. O carwn ninnau ef. gan gredu yn rhinweddau'r gwaed a gweithio gwaith y nef. Amen.